Tra firi Manhyia. Yɛ Nana Hemaa kɔɔ akura. Yɛyɛɛ ne dɔteyie wieeɛ no, na aduru sɛ amanneɛ ne amammerɛ kwan so no, eh, nananom tena ase na wɔn nimdeɛ mu da yɛso bam na afei yɛpɛ Ɔbaahemaa na ɔbɛtoa dwumadie a yɛn nananom diiɛ sɛ Asante hemaa. Na nnora na yɛnyaa nkra sɛ sesei deɛ daeɛso no abam, yɛwura kasa ama yɛnya Santehema. Yɛnim sɛ amanneɛ kwan so no, ɛba sei a, nteaseɛ ne paa no, na ɛwɔ sɛ yɛne mpanimfoɔ twetwe ɛho nkɔmmɔ, ɛtie mu yi, ɛne ho nhyehyɛeɛ. Yɛde yɛn nana hema a yɛayi no ɛɛba, yɛbɛka sɛ Queen Mother Elect, menim sɛ nhyehyɛeɛ bɛba. Owura Pia Kubi, Ɛyɛ obi a ɛfa amanneɛ ne amammerɛ a ɔte aseɛ yie na yɛpɛ sɛ ne ntwetwe nkɔmmɔ sɛ yɛ maame asanteman maame yɛ nana nana ama bonsu ɛne ne ntwetwe nkɔmmɔ ɛmfa yɛ nana hema a sesei manhyia kasa ɛwɔ ho no awura piako bi wotemi nka ahemfie su nie maakye
yɛagya
Ɔda ɔman ho yɛ deɛ. Ɛyɛ nanso ɛ.
Nyame adom ɔbɔ adeɛ adaworoma kakra kakra ɛho yɛ. Yɛfrɛ wɔ a ɛnyɛ bɔne na menim sɛ ɛduru sei a nteaseɛ ne manhyia nsɛm no ɛho nsɛm no ɛnyɛ dodoɔ no ara na te aseɛ. Yɛnim sɛ yɛ nana hema a ɔnyaa baabi kɔɔyɛ ɔkɔɔ ne kra akyi. yɛɛ dɔteyɛ wieeɛ no, akyire yi na yɛhwɛ sɛ yɛbɛnya Nana Hemaa. Ɛnora, ɛna nananom ayi eh, Nana Hemaa sɛ ɔmmɛtoa dwumadie no so. First of all, menim sɛ wei no ahyɛseɛ na ɛden deɛ na pɛ sɛ mebusa eh, ɛkwan bɛn so na yɛde yi Nana Hemaa? Cause wɔn sɛ yɛn Gen Z foɔ ne mmabunu no, na nka yɛhwɛ sɛ okay, Nana Hemaa ɛnyɛ Yɛbɛka sɛ abasiriwa kakra a ɔbɛyɛ very active kakra na dwumadie no nnasefoɔ nanso yɛhu sɛ eh, Nana Ahemaa yɛ yi ni eh, n'ahoɔden ne n'asefoɔ no menim the way a mosi ne amanneɛ ne amammerɛ kwan so mofa so ɛyi Nana Ahemaa criteria bɛn ɛna yɛka sɛ wei deɛ obɛtumi ayɛ Asante Hemaa.
Yo, meda ase yie paa. Deɛ mede kan aka no sɛ na wɔkasa wɔyɛ sɛ amanneɛ ne amammerɛ. Ɛyɛ amammerɛ ne amanneɛ. Amammerɛ ba ansa na amanneɛ aba. Why? Nti wontumi mfa amanneɛ biri nkae ansa na amammerɛ aba. Mate pia o, agya mo anam bɛtenete yɛn nti yɛntoa so. Yo,
sɛdeɛ wosi ka no, Asante Hemaa ayi. ne nkuro ahodoɔ, amanhene ne abempɔn yiyenom sunsuna kakra wɔ ntam o. Hu sɛ Asantehene deɛ, ansa sɛ nnipa no bɛtena akonnwa soɔ no, na ɛbɛka sɛ wohunu mogya, wohunu mogya. Nti wɔahwɛ a mprɛn pii no, Asantehema bi a ɛbɛyi ne biara no, na ne mfie no kɔ anim kakra. Sɛ akonnwa no yɛ akonnwa a ɛyɛ soronko, wode ba abirɛmpɔn ne amanhene die mu di a, ababaawa koraa no hu sɛ ne yɛayi no. Baabi te sɛ Amanso Nkwanta Hemmaa, ɔyɛ ababaawa. Wokɔ Tɛpa, woyi no, ɔyɛ ababaawa. Saa nso na Bɛdwe Viscera Chiefs no a, abirɛmpɔn nso a, wɔn nso yi saa ara bi pɛpɛɛpɛ. Asaseman ha deɛ, ha na dodoɔ no ara hwehwɛ sɛ ka kɛbɛnya ababaawa bi a sɛ ɛhemaa na ɛkorɔ no, na ka ɛɛ ne ho brɔngɔm. Nanso nam sɛ amammerɛ nti no, ɛɛ yɛhwɛ sɛ deɛ ɔhene bɛyi no no yɛ obi a ɛɛ watwa bra, menka no saa, na ne fie kɔ anim kakra, ɛna ɔbɛyɛ Asante hemaa. nti na mpɛn pii no na na ne yɛ ayɛhoro bi mmerɛ a na fie kobi kɔ akura otumfoɔ yie no ehu yɛ sɛ deɛ ɔbaeɛ na ne fie kɔɛ no mu saa so na atemade a wɔyi no yɛ a ne din de na ama bɔ nsu nso so no ɔno nso mfie kɔɛ no mu kakra a wɔ mfinhyia adi nsia nkron nti wobisaa me kakra metumi asɛm ha sei no
Ɔdaroma wo sɛ wadi mfie sɛn? Sixty nine years. Sixty nine.
Aye. Okay. Na nkyerɛkyerɛmu no nyinaa no, ɔbaa eh, hemaa ne dwumadie paa ne sɛn sɛ Asante hemaa ne dwumadie paa ne sɛn?
Sɛdeɛ ɛsi teɛ no, nneɛma bi wɔ hɔ a, ayasantenyɛma na ɛyɛ. Hu sɛ yɛwɔ Asantema akɔɔto wɔ hɔ a wɔtra ase di yɛn asɛm. Na ne nsɛmdie mu no, ɛwɔ deɛ ɛkɔ no hɔ. Ɛdeɛ bi a ɛfa sɛ obi sisi obi wɔ awadeɛ mu, ntɔkwa nneɛma bi saa, anaasɛ obi sisi okunu anaa obi sisi ne yere ne saa nnoɔma no deɛ ɛkɔ Asantehema hɔ. Ɛnyɛ nsɛm nyinaa na ɛsɛ ɛba Asantehene hɔ. Asantehene deɛ ɔdi adehyesɛm ne nsaasesɛm na Otumfuo die. Na Asantehema deɛ mfie sɛ nsɛm anaasɛ obi sisi obie no deɛ yɛ Asantehema na ɛhwɛ sɛ wɔtoto ma ne biribiara tumi yɛ pɛyɛ. Nti yɛwɔ ɛɛ Asante Ne nyinaa yɛ fie wɔ hɔ a wɔtra ase di asɛm, na asase mmaa nso deɛ ɛwɔ hɔ a Otumfoɔ ayi Adum hene sɛ da biara no wɔmmoa Asante hene, Asante hemmaa na wɔntra ase nka nsɛm no.
Enti nnɛ sɛ sɛ biribi si a, saa nhyehyɛe no nyinaa no, Nana Asante hemmaa na wɔtena ase hwɛ sɛ ntotoeɛ no ayɛ kamakama anaa. Ae.
Wohu sɛ baabi a Ehaseɛ firi nkuro ɛ ɛ nkuro a ɛyɛ Asante ase no, ɛkɔba sɛ sɛ ɛ wowɔ kurom na sɛ wo kunu reha wo anaasɛ biribi saa si na sɛ wode kɔ wo kurom hene hɔ, Ɔberempɔn anaa ɔmanhene no hɔ na sɛ amma ka a, baabi a ɛsɛ sɛ wode kɔ yɛ Asantehemmaa hɔ. Mpanimfoɔ se sɛ wote atwa gu w'ani. Mpɛn pii no, ana binom nnim amammerɛ ne amanneɛ nti no, ɛnsɛ bi a obi mma so a na wɔatra de adu Asante Hemman hɔ anaa Asante Hene hɔ. Wɔaka no wɔ kurom hɔ a amma ka no, na hɔ na akɔ Asante Hemman hɔ. Saa na ɛteɛ. Enti sɛ biribi sɛ bi a obi sisi hɔ anaasɛ obi de sɛ bi a mpere aduasa, sɛ bi a mpere aduasa, obi de di eh, twa asetɛm. Wo sɛ mmarima no biara no ɔyɛ paa o. Ɛba saa no, ɛhe. Saa nsɛm yi nyinaa, ɛkɔpue hɔ a, yɛkyerɛw sɛ, wɔ beae a na wɔredi atɛm no, hɔ na wofi baeɛ. Enti saa na ɛteɛ. Enti asase hemmaa deɛ, nsɛm nsi wɔ yi na ɔhwɛ yi die. Ɔhemmaa nso na ɛyɛ kuro no ɔbaata kɛseɛ. Nti Asante ma, Asante Bɛmɛn nyinaa no, deɛ baata kɛseɛ no yɛ Asante hemmaa.
Interesting. Na yɛn nana a yɛayi no a yɛbɛn ho amanneɛ korakora na afei yɛde no atena akonnwa so no, Ɔdaroma, ɔyɛ hwan, ɔyɛ deɛn ansa na ɔbɛnya saa diberɛ wei?
Emi deɛ mɛsrɛ kakra sɛ nwura nko ara na Otumfoɔ bɔɔ ne din, na adehyeɛ no hɔ nom no ana dodoɔ no ara ho nsɛm no nyɛ dɛ na ɛdwa papa, ɛnde sɛ ne din aba aba yi deɛ ɛmma yɛbɛ nnawɔtwe na yɛbɛnya ne ho nsɛm no pii, na kakra a menim ne sɛ wɔn abusuapanin bi a wafiri mu ara na ne din de Bɛmɛ Kwesi, meyɛ wo nua. ano no, ana wɔsan adidi kɔ Nana Kwasi Agyeman fam, Adinkra Pie, sɛ wonim Adinkra Pie no? Wɔn fa mu paa na ɛna ofiri. Ɛna ɔnana paa nso, na ɔnase paa nso yɛ Otumfoɔ Ɔsɛe Agyeman Prempeh a ɔtɔ so mmienu a yɛde no kɔɔ Sissis Island no nana paa nso, ɛno no na ɛsan kyerɛ sɛ na ɔyɛ ɔkyerɛkyerɛni. Na wɔ saa no mu na Otumfoɔ de ayi no. Nti yɛnkɔ n'anim kakra no, yɛbɛnya ne ho nsɛm pii de aba. Ah, ne sɛ wayɛ retired teacher pɛn. Ae. Ɛna na wobisa biribi sɛ ɛkwan a yɛfa so yi. Wo sɛ wie no, wode ba nkurunkuru mu deɛ no mu no a, ɛna eh, ɔhene no wɔ tumi sɛ ɔne abusuapɛn no tra ase ne ɔhema eh, abusuapɛn no tra ase a,

Ana Asante Hemaa gya ase hene ato su dompo ase hemaa ana na korɔ mo wɔ wɔ hemaa kyeame baako no no ana Nana Bu Abasa ɔno no yɛ gya ase ɔno nso wɔ hɔ na ɔwɔ ana mmɔdwoafoɔ ana abusuapanini nti ka bia ka wo koraa de ayi bi maa me a ka me sɛnde o pictures bi a wɔ mo gyina hɔ a wɔn na ɛkɔ yii saa ayi nti wɔn na ɛba wie a na sɛ Asante hene pene so a ɛno asɛ Wahyɛ aseɛ wie a, na ɔde no abɛkyerɛ, ɔde no ama agya sɛ de no abɛkyerɛ Kumasefoɔ. Na Kumasefoɔ nso, na wɔatwe nsa afiri Asante mmaa nyinaa, mmaa ahene nyinaa, na wɔabɔ wɔn amanneɛ sɛ, Asinasia ne Abɛnten na wɔbɛdi Asante hemaa. Sɛdeɛ ɛteɛ no no, sɛdeɛ medi ka kan, woba nkuro nkumaa mu no deɛ a, mpɛn pii no, ɔhemaa no, abusuapanin ne ɔhene no tra ase Na ɔhemmaa ka kyerɛɛ abusuapanyin no sɛ, Mehwɛ m'adehyeɛ mu no, wei na mepɛ sɛ wɔbɛyɛ ɔhemmaa. Na wei ne deɛ otumfoɔ tumi de tumi no ma n'adehyeɛ no ne wɔn a atwa ne ho ahyia kakra. Na wɔn ne ba, na sɛ asase hene pene so na ɔsɛe ase a, na wɔanso wɔn no ba, na sɛ wɔmpene so a, asase hene wɔ tumi sɛ ɔtumi yi deɛ ɔpɛ biara ne no bɛdi asase hemmaa. deɛ ɛteɛ no no.
Ɔda Homa, yɛda ase. Menim sɛ ɛreba sei no, afei na te sɛ deɛ wokaeɛ no, yɛgu so a yɛbɛsua ne ho adeɛ bebree. My only challenge kakra yɛ sɛ um, history like this ayɛ limited te sɛ nimdeɛ a mowɔ yi nyinaa no wokɔ elsewhere te sɛ ebia amanɔnne UK ne n'asefo a, at least ebetumi de UK a, at least abɔfra koraa no a consciously sɛ syllables de yɛ wɔn nim saa nhyehyɛe no nyinaa nim monarch wei na ɛbaeɛ na Queen Elizabeth baeɛ na wei na ɛfa na ne maame nie na sɛ sɛ sɛ akɔyɛ te sɛ kakra bi ne mo no a mobɛn manhyia no na yɛ yɛte saa nneɛma no nyinaa ɛ nduru bere a ɛwɔ sɛ moboa yɛ kakra na sɛ yɛkukyerɛ gu nkrataa mu o sɛ yɛte aseɛ yɛ o because yɛ a yɛyɛ asantefoɔ yi ɛno ara ne sɛ ɛno a yɛtee ne saa na yɛhwɛ ne din sɛ ei naadɛ yi but deɛ ne yɛnim paa wobɛtumi akae ɛyɛ yɛ nana a Um, wanya ne baabi kɔ, watwa n'ani ahwɛ dan, na na efie a ampem atɔ so mmienu. Yɛnim sɛ ɔno deɛ nim ne ho asɛm, yɛsua ne ho asɛm, yɛbɛteeɛ. But subsequent ones ne nyinaa no, ebia deɛ ɛbɛte a na akɔyɛ te sɛ bi a eh, afahyɛ bi ɛne ɛbɛte yɛ nana hema nka anaasɛ ebi apanyin bi na akɔ akɔkyea no ba n'abakɔsɛm ne nneɛma a ɔyɛ nyinaa a mebusabusa yi Nokorɛ a ɛwom no ne sɛ, wobɛhwɛ no na dodoɔ no ara yɛnhyɛ da nte aseɛ. Ɛ ɛ ɛ ɛmfa Gab mma. Wɔka no nokorɛ saa. Asante deɛ ɔha yɛn ne sɛ, wohu sɛ sɛ kaa Asante wɔ body bi wɔ hɔ a, kɔma no ɛtra ase na saa nom no nyinaa yɛkeka bɔ mu. Wohwɛ Twi boso ahodoɔ ne boso ahodoɔ bebrebe a ebinom kyerɛ no a, ebi ne nna bunkum na ebi ne nna nifa. Sɛ Kitimi nya bɔde bi a ɛbɛtra ase na kɔmɛtu saa anammɔn no a, wɔawie ne nyinaa no, na ka ɛkɔwie wɔ Fikisiem kɔ de ne staff atim so sie pa wei na ɛyɛ amammerɛ pa ara a ɛda Asante Mawaa sei no. Wohwɛ Asante Mawaa koraa binom se yɛsi hene a ɔpɛ din a binom se yɛkyekyere n'ani, ebi se yɛkyekyere n'ani. Sɛ amammerɛ mu nkyerɛ saa. Enti deɛ woka no yɛ nokorɛ saa. Enti neɛ mɛsrɛ sɛ ma me tiba mmienu bi, woahu. na asante hemaa no na wɔn abɛdi soɔ no, na memfa wɔn ho nsɛm kakraa bi ma mete bɛ mmienu pɛ, mɛtumi de ama wo sɛsei a na atumi aboa Ate ae, mpakyɛ yɛ ma me, mpakyɛ yɛ ma me. Mpakyɛ yɛ ma me, mpakyɛ yɛ ma me. Asante hemaa a wɔdi nkaa no, ne din de Nana Kwesi, Nana Nyarko Kwesi Amoah. Wɔdi mfinhyia aduonu nson wɔ akonnwa no so. Na ɔmaame din de Bonafie, na ne ba baako a ɔwoo no a ɔde Opoku, na na Opoku, Opoku ware Ketekye a odi nkan. Ɔbɛyɛ Asante hene. Ɔyɛ Asante hene a odi nkan no, ne ba baako bɛyɛ Asante hene. Ɛna ne ɔyɛ Asante hene a ɔtɔ so mmienu de Nana Nketeya Tim Abamo. Ɔdii akonnwa no so mfinhyia dunwɔtwe. Na ɔmaame din de Akua Kyirim. Wɔwoo mmienu, ne mma mmienu bɛdii Asante hene ɛna baako bɛdii Asante hemaa. Nana Kwesi Boadum, ɔbɛyɛɛ Asante hene ɛna Akua Firiye a ɔdi nkan nso bɛyɛɛ Asante hemaa. Asante hemaa a ɔtɔ so mmiɛnsa yɛ Akua Firiye. Ɔdi adeɛ mfinhyia aduonu nwɔtwe. Ɔmaamedie de Nana Nkatia Tim Abamoo. Ne ba baako bɛyɛɛ Asante hene, Ɔsɛɛ Kwame Ɔko Awia. Ɔno deɛ, na ɔko awie, na ɔba a ɔne wo bɛko a, ɔka kyerɛ wo sɛ, Siesie ho, wo ɔba, wo mefiri wo awera, na ɔne wo abɛko. Enti ɔno nso, ne mma baakɔ sono no. Asafehema a ɔtɔ so nan, Kuradi yi Adam, na na ama Kuradi yi Adam a ɔdi nkae. Ɔno na ɔdi adeɛ kyɛɛ pa ara, ɔdi adeɛ mfirihyia aduanan baako, 31 years, na ɔtena akonnwa no soɔ. Ɔmaa me din de Yaa Abrafi, Yaa Abrafi, na ɔno so na me mma no nyinaa bɛyɛɛ Asantehene ne Asantehemaa. Ɔsaa Kwame Peni, ɔbɛyɛɛ Asantehene. Poku Fofie bɛyɛɛ Asantehene. Ɔsaa Kwame Asibibunsu bɛyɛɛ Asantehene. Ɔsaa Yaw Akoto bɛyɛɛ Asantehene. Amasabo a ɔdi nkan bɛyɛɛ Asantehemaa, ɛna Yaa Adufie bɛyɛ Asante hemaa, nti ɔno ne deɛ sɛdeɛ Nyame si hyiraa noɔ no, ne yam mma no nyinaa bɛyɛɛ Asante hene ne Asante hemaa. Ɔno nso na ɔdii adeɛ kyɛɛ no yie paa, 41 years na ɔtenaa akonwa no soɔ. Asante hemaa a ɔtɔ so nnum nie, Akɔso Adoma, ɔdii mfinhyia du wɔ akonwa no so, na wɔn maame din de Akua Sɛɛwaa, ɔno nso no no. Asase hɛmba a ɔtɔ nsu dze tsia no ayɛ ama sɛɛwaa, wodua aduan mfinhyia nkrɔn, wɔma me dede ama Kura Du yɛ adɔm a wodi nkae. Ne ba a obedi Asante hene yɛ Kwaku Du a nna dze obedi Asante hɛmba yɛ Afiasapɔn a wodi nkae. Asante hɛmba a ɔtɔ so nson no ayɛ Yaa Du fie. Wodi adeɛ mfinhyia nwɔtwe. Wɔma me din de Ama Kwadu Yaa Dɔm a wodi nkae. Wɔn nso wɔma me nso na wɔn nso yɛ Asante Hemmaa saa. Asante Hemmaa a ɔtɔ so nwɔtwe yɛ Afiasapɔn. Odi adeɛ mfinhyia aduonu baako. Wɔma me din de Ama Sɛɛwaa. Na ne ba baa baako bɛdi Asante Hemmaa a ne din de Nana Afiakobri a wodi nkae. Asante Hemmaa a ɔtɔ so nkron. yɛ afiako bi, na ɔdii adeɛ mfenhyia aduonu nson. Ɔma me din de Afiasapɔn. Na ne ba mmiɛnsa bɛdii Asante hene ne Asante hemaa. Ne ba a ɔdi nka ɔbɛdi Asante hene yɛ Kofi Kaikari Okyɛmpɔ, ɛna Mɛnsa Bonsu, ɛna ne Yaɛkyaa bɛdii Asante hemaa. Saa Yaɛkyaa wei no,

Na ne ba baa baako bedii Asante Hemaa, na na ama Konadu a ɔtɔ so mmienu nso beyɛ Asante Hemaa. Ɛna Nana Konadu a ɔtɔ so mmienu no bɛyɛ Asante Hemaa no, wɔdii adeɛ mfirinhyia aduonu nwɔtwe. Wɔno ne Asante Hemaa ɔtɔ so du baako. Ɔmaame de ne yaa akya a ɔdi nkan, tirim ne nkankaeɛ no. Ɛna Asante Hemaa ɔtɔ so du mmienu no yɛ Amasɛe Wanyaako. Wɔn nso bedii adeɛ mfenhyia aduasa mmienu. Wɔn ani de, na ne din yɛ me dɛ paa wɔ hene afrɛ wɔn, wɔ hene afrɛ wɔn ma me din no no. Ɛnna Safehem a ɔtɔ so dumiɛnsa, na n'afe akɔdi sɛ wampem a ɔtɔ so mmienu, ɔbedii adeɛ mfenhyia aduasa nkron. Ne mma mmienu bedii asantehene ne asantehemmaa. Ne wɔn maame din de Yaabilago. Ne ba a ɔbedi asantehene a ɔda so te aseɛ yɛ Osetutu a ɔtɔ so mmienu. Ɛnna ne ba baa a obedii asantehene ayɛ ama akuraa du a ɔtɔ so mmiɛnsa a wɔkɔɔ akuraa nnan no yɛe a wei abedi n'adeɛ. Asantehene a wotwaa toɔ yɛ ama akuraa du yɛɛ adom a ɔtɔ so mmiɛnsa. Wei nso dii adeɛ mfirinhyia nwɔtwe a saa mmere yi no, Nana Amabru Nsu a ne fie din wɔfrɛ no Antemagye a ɛbɛyɛ Ɔsantehema a saa mmerɛ yi ɔde no bɛkyerɛ Asa Kumase, wɔwie a ɔde no akyerɛ Asanteman. Na ma menkyerɛ nyinaa sei, ɔde no bɛkyerɛ Kumase wie a na Asanteman nso no ɛno na ɛyɛ aman hene no nyinaa wɔn bɛtena ase na ɔde akyerɛ sɛ wei na ɔbɛfa onua baa atuo Nana Makurandu Yiadɔm a ɔtɔ so mmiɛnsa. Saa mmerɛ yi deɛ wɔnya di Asantehema yi. Otumfoɔ Maame no no, ɔhemmaa biara yɛ Otumfoɔ Maame. Wosua oo, wɔanyin oo, Otumfoɔ Maame. Enti, Ahemfie TV ne Ahemfie Radio, kakra a mɛtumi aka afa Asante Hemmaa a waba ne Asante Hemmaa a atwam ho no. Owura Appiah Kubi, yɛda ase. Menim sɛ ɛgu so no ara ne ho amanneɛ no, wobɛboa yɛn kakra nkakra na yɛatumi ate aseɛ. Nyame nhyira wo. Yoo medase mekyia abiafoɔ nyinaa na bi nka agyadua agyadua mekyia no papapapa nti nyame nka obiara ho. Alright nti ɔno na ɛboa yɛn eh, amaneɛ yɛ correspondent a wɔkyerɛ yɛ deɛ ɛkɔ so no no um, nti deɛ ɛbɛkɔ so yɛde update no bɛbrɛ wɔn sɛ aha yɛ ahemfie nti sɛ ɛkɔba sei a yɛbɛtie no yie ne ɛkwan a ɛteɛ ne me ana the only thing ne sɛ Hwan na ɛdɔkɔmɛnte? Hwan na ɛdɔkɔmɛnte? Nsɛm a ɛa yɛka yi, hwan na nim? Sɛn na yɛte aseɛ fa ho? And eh, mpanimfoɔ se okuro, o, o, o, sɛ wo werɛ fi wo kurom hene abɛn a, wo yera wɔ badwam. But eh, Nwoma no yera yɛ. Sɛ yɛankyerɛkyerɛ yɛ a, yɛbɛyera. Because ɛnɛ no nneɛma no nsesa. Nyame koraa na ayɛ adom ama yɛwura yɛhyira wo ɛna anɔpa yi, yɛwura yɛhyira wo ɛna anɔpa yi. Sese koraa deɛ ɛreboa yɛn nnie, deɛ ɛreboa yɛn ne sɛ sese social media nti na Yɛahu deɛ ɛrekɔ so kakra, ɛno na aboa yɛn. First koraa deɛ, ne yɛbɔ mmanhyia koraa a, wosuro. But ɛnnɛ deɛ, mmeranteɛ ne mmabaawa no de wɔn ho agyim ama biribiara. No, we cannot pick it.